De Logement ass Wahlkampfthema Nummer eent a mir wollte vun de Parteie wëssen, wou si de Fokus an hirem Wahlprogramm beim Wunne geluecht hunn. An ech begréissen Iech dofir ganz häerzlech bei dëser Table ronde, déi vun der Chambre immobilière organiséiert gëtt. An et geet drëm, dem Wieler eng Hëllefstellung ze ginn, fir datt Dir wësst, wou Dir den aachten Oktober Äert Kräiz sollt maachen. All d'Parteie goufen ugeschriwwen an déi, déi op de Questionnaire vun der Chambre immobilière geäntwert hunn, déi goufen och haut invitéiert. An dat sinn d'DP, d'LSAP, déi gréng, d'ADR, d'Piraten an d'CSV. A fir déi éischt Table ronde begréissen ech elo den Här Lou Linster fir d'DP. Hien ass Ingénieur conseil vu Beruff a Buergermeeschter vu Leideleng a geet mat am Süde fir d'DP an d'Wahlen. Dann niewendrun den Här Yves Cruchten, dee geet fir d'LSAP an d'Wahlen. Hien ass Deputéierten a Fraktiounschef vun der LSAP, och Gemengeschäffen zu Käerjeng an ass natierlech op der Südlëscht vun der LSAP. Dann op menger rietser Säit begréissen ech d'Madame Elisabeth Margue. Si ass Affekotin, Co-Spëtzekandidatin bäi der csv, Co-Presidentin, och Deputéiert, Member vum Stater Gemengerot an ass op der Zentrumslëscht. An dann op der rietser begréissen ech och den Här Jean-Paul Scheuren, den President vun der Chambre Immobilière. Si sinn hei fir datt Dir dono wësst wou Dir kënnt Är Kräiz maachen den 8 Oktober. A fir d'Introductioun vun dëser Table ronde invitéieren ech de Samuel Ruben. Hien ass Ekonomist an och den Auteur vun deem heite Buch Wunnen, Tout reste à faire,

Wunnenge leeschten an domat och ëmmer manner Deel gi vun der Démocratie des propriétaires, wéi hien se bezeechent. Op der anerer Säit hu mer eng Aktivitéitskris wéinst der Inflatiouns an och den héijen Zënsen hunn déi Professionell vum Immobiliësecteur Problem, hir Optragsbicher ze fëllen. Den Drock op den Immobiliëmaart ass ouni Zweifel ganz héich a kënnt vum Populatiounswuesstem, dem Statec no. ass dat op 80 Prozent op Immigratioun zeréckzeféieren. Alleng d'lescht Joer ass d'Populatioun ëm 15.000 Leit gewuess. D'Reegel vun der Offer an der Demande, déi spillt net méi. Dem Statec no misste 7.000 Logementer pro Joer gebaut ginn. Déi Zuel depasséiert awer seele 4.000 Logementer. A wann ee lo kuckt d'Zuele vun de Weefer, wéi mer elo grad gehéiert hu vum Här Ruben, an och wann een kuckt d'Zuel vun de Baugeneemegungen, komme mer dës Joer op manner wéi 3.000 Logementer. Elo fir, dat ass elo mol de Kader gesat vun dëser Table ronde, d'Spillreegele sinn déi heiten. Mir hu fënnef Froeronnen an déi éischt dräi Froen, do hutt Der all Kéiers zwou Minutten Zäit fir ze äntwerten an dann duerno hu mer zwou Froeronnen, wou Der eng Minutt Zäit hutt fir ze äntwerten an da fir dat ganz richteg spannend ze man, hu mer och nach e puer kuerz Jo-Nee-Froen. An ech giff meng éischt Fro un den Här Scheuren stellen, Wisou ass et wichteg fir d'Chambre immobilière, datt d'Lëtzebuerger sech den Dram vun engem Eegenheem weider kënne leeschten an wierklech och den Zougang zum Privateegentum garantéieren? Jo, ech mengen, dat ass net nëmme zu Lëtzebuerg esou, dat ass a ganz Europa esou, dass d'Haaptinvestitiounsquell, déi d'Leit haten, ëmmer de Stee war. Dat heescht, dass se zwar an dat investéiert hu wou se selwer dra gewunnt hunn an dass de Steen och ëmmer eng gutt Investitioun an der Vergaangenheet bliwwen ass. Haut ass natierlech déi éischt Stuf fir an dee Steen eranzekommen ass esou héich ginn, dass et fir vill Leit ëmmer méi schwiereg gëtt an dass een do nei Weeër muss sichen, wéi kënnt een d'Leit progressiv an de Logement erakréien, an d'Proprietéit erakréien, A wéi kann een hinnen hëllefen, dass se, dass se awer kënnen eppes opbauen? Dat geet jo dann drëm, fir sech e Patrimoine opzebauen, deen een eventuell herno en fin de vie oder iergendwa am Laf vu sengem Joer, wann ee seng Carrière wëll ëmgestalten, da ka benotzen. An dann hätt een natierlech gär, dann si mer am Term vun engem Invest, dann hätt een och gär, dass den Invest e Rendement bréngt. An dofir geet et dann drëms, dass ee sech do Moyene gëtt, fir dat ze maachen. A mir hunn dee Sujet scho ganz laang hir erkannt. Also mir sinn iwwer 30 Joer als Chambre de Commerce beschäftegt, fir eis ze deklaréieren, dass mer wéilten mat an deem Sujet matschaffen. Mer si säit elo 15 Joer am Gaang, fir ze soen, de Sujet huet geännert. Et ass emol net méi den Accès zu der Propriétéit, dee Problem ass, dass den Accès zum Wunnen dee Problem gëtt. Dat heescht, dass d'Mëttelklass, den Här Ruben huet dat d'Sandwichklass genannt, déi, déi um private Marché net méi bäikommen an dann awer op deem Marché, dee subventionéierte Marché, dofir ze vill verdingen, dat heescht eise Mëttelstand, dass déi haut an der Locatioun, dass mer do feststellen, dass d'Leit einfach den Effort, dee se musse maachen, fir ze wunnen, haaptsächlech fir déi jonk Leit, awer och Leit, déi iergendwou an eng Kris an hirem Liewe kommen, ass dat eng Scheedung, ass dat eng Aarbechtsplaz verléieren, dass déi op eemol vun engem Moment op deen aneren an eng Situatioun kommen, wou de Logement e Problem gëtt. Dat heescht, mir sinn einfach der Meenung, dass d'Oberlabilitéit vum Logement e Gesellschaftsproblem ginn ass, an dass deen eigentlech net ze léisen ass, ausser wann een op déi gesamt Capacitéite vum Secteur zeréckgräift, dat heescht de Privatsecteur dann nach do mat schaffe léisst. Madame Margue, wéi wëll csv nees d'Wunnen accessibel maachen, notamment fir déi Sandwich-Klass, d'Mëttelschicht? Also éischtens mengen ech, muss mer mol dofir kucken, datt méi Offer op de Marché kënnt. Dat heescht, och am Moment musse mer géigesteieren zu enger Situatioun, wou mer mierken, datt d'Offer erofgeet doduerch, oder datt net méi gebaut gëtt doduerch, oder datt eng Onsécherheet ass. Méi Offer um Marché schafe mer natierlech doduerch, datt de Pouvoir public och verstärkt investéiert. Do hu mir iwwert de Fonds spécial d'Montants iwwert déi lescht Joren an d'Lut gesat, mä mir sinn nach ëmmer bei relativ klenge Montant, wann ee vergläicht mat engem Budget, si mer nach ëmmer quasi just bei engem Prozent, wat ze wéineg ass. Mee mir wëssen awer och, datt d'ëffentlech Hand dat net kann eleng maachen. Dowéinst ass et fir eis ganz wichteg, datt och de Privatsecteur mat agebonne gëtt, wann et drëm geet, Logement ze schafen. Mir hunn do eng Rei Propositions de loie gemaach. Dir wësst, den ëffentleche Bauträger kënne vun der Aide à la pierre profitéieren, wa se Wunnenge bauen. Genau esou hu mer eng Proposition de loi gemaach, fir eeben datt Och privat, de private Bauträger kann am Fong mam Staat eng Conventioun maachen an dann ënner verschiddene Konditiounen och dovunner profitéieren, vun dëser Aide à la pierre, wann e baut. Niewelaanscht muss mer natierlech och kucken, datt mer d'Éischtkeefer och geziilt ënnerstëtzen. Dat maache mer zum Beispill andeems mer de bëllegen Akt eropsetzen. Och do hu mer eng Proposition de loi gemaach, fir deen op 50.000 Euro eropzesetzen, fir esou eben besonnesch jonke Menagen och méiglech ze maachen, kënnen, also méiglech ze maachen eppes ze kafen. Fir eis ass et einfach momentan eng Situatioun déi exzeptionell ass a mir mussen einfach kucken, datt mer dee Steen erëm un d'Rulle kréien an datt de Marché erëm dréint, well wann en net dréint, hu mer an zwee, dräi Joer nach vill méi e grave Problem wat d'Offer ubelaangt.
Här Cruchten, wéi wëllt Dir dee Steen un d'Rulle kréien? Wat wëll d'LSAP maachen, fir datt d'Wunnen nees accessibel gëtt fir d'Mëttelschicht? Bon, mir hunn do an eisem Programm ganzer 49 Punkten. Ech hunn awer elo leider net d'Zäit, fir déi alleguerten eenzel opzezielen. Mee ech wëll awer soen, dass ech hei villes kann ënnersträichen an ënnerschreiwen, wat hei gesot gouf. fannen och, dass et wichteg ass, dass mer den Accès zur Propriétéit nach méiglech maachen, well dat ass eng gutt an eng wichteg Ofsécherung fir d'Leit, besonnesch am Alter. An mir wëlle selbstverständlech besonnesch, dass d'Eegenheem, dass d'Leit solle gehollef kréie beim Eegenheem uschafen. An do ass eng vun eise Proposen, dass mer, d'Madame Margue hat elo just gesot, si wéilten de bëllegen Akt op 50.000 Euro eropsetzen, mir wëllen e carrément fir d'Eegewunneng ofschafen, dass een also de Staat net och nach 6 Prozent Steieren drop leet, wann ee seng eege Wunneng keeft. Dann denke mer awer och un nei Formule vun Location-Achat, dass een also eng Zäitche laang an enger Wunneng lount, déi een da spéiderhin eventuell ka kafen. Mir wëllen Wunnkooperativen, nei Modeller ënnerstëtzen. Mengen awer och, dass mer mussen un de Problem vun den Zënse goen, well dat ass jo deen, deen am Moment derfir suergt, dass esou vill Leit kee Prêt méi kréien a keen Accès méi zu enger. zu enger Wunneng kréien. Do kënnen mer eis nei Forme vu Staatsgarantien virstellen. Mir mengen, insgesamt musse mer d'Banke méi responsabiliséieren. Mir hunn d'Zënssubventioune viru Kuerzem gehéicht. Ech ka mer grad grad esou gutt virstellen, dat och nach an enger zweeter Etapp ze maachen. Donieft hu mer nach d'Bonification d'intérêts. Et gëtt also eng ganz Partie Méiglechkeeten, wéi mer nach kënnen jonke Leit, déi am Beruffsliewe starten, awer eng Perspektiv ginn, dass si iergendwann eng Kéier kënnen Propriétaire vun hiren eegene véier Wänn sinn.
Här Linster, DP, wat wëllt Dir maachen an deem Kontext? Wat hutt Dir an Ärem Wahlprogramm? Wou setzt Dir de Fokus, fir d'Wunnen nees accessibel ze maache fir d'Sandwichklass? Also ech ka mat ville Punkten, déi hei gesot ginn, déi hunn och mir an eisem Programm. Wat nach net gesot ginn ass, sinn d'Prozeduren. Et dauert siwe Joer, fir vun engem PAP Fir PAP nouveau quartier ze realiséieren, dat ass immens laang. Wann ee schonn eppes wëll eleng am PAG ëmklasséieren, dat dauert och op d'mannst ee Joer. Mir hunn 102 oder elo nach 100 Gemengen am Land, mir hunn 100 verschidde Bautereglementer, mir wëllen dat och harmoniséieren. Mir wëllen den Accord tacite aféieren. Dat heescht, datt, wann een no dräi Méint keng Äntwert vun enger Administratioun huet, datt et dann einfach Jo ass, well do geet och immens vill, immens vill Zäit verluer, souwuel op staatlechem Niveau, awer leider och op gemengem Niveau. Jo, dann d'Mobiliséierungssteier ass e wichtege Punkt, deen eis um Häerz läit. Et ass vill Bauland do, et ass nach Bauland fir ronn 300.000 Awunner do, wat D'Bauland, wat elo schonn am Bauperimeter ass, mee leider gëtt et et eben net, wëllen déi Leit net bauen. An dat ass an deem Sënn och ok, mee da muss awer och eng Tax op dëst Bauland bezuelt ginn. An dann denke mir och drun, fir de Bauperimeter ze erweideren, do wou et Sënn mécht, dat heescht am urbane Raum. Awer och op Plazen, wou dann d'Leit och gewëllt sinn ze bauen. Dat heescht, dat geet och dann nëmmen am Zesummenhank mat engem Baulandvertrag. Dat heescht, wann een do net baut, dass et dann erëm no sechs Joer aus dem Bauperimeter erausfält.
Stéchpunkt Bauperimeter, Sinn déi aner Parteien domadder averstanen? An dat ass eng gutt Idee. Absolut. Also fir eis ass e Bauperimetererweiderung mécht, soll een do maachen, wou et Sënn mécht, dat heescht do, wou ee gutt ugebaut ass. Schéngt also net fir matzen an der Natur de Bauperimeter opzemaachen, mee wierklech op strategesch, op strategesche Plaze mécht dat duerchaus Sënn fir eis. Muss ee jo wëssen, wa mer also soen, mir maachen de Bauperimeter iwwerhaapt net op, mir loossen dee komplett, komplett zou, mir ginn ni méi änneren, da gëtt natierlech den Drock op déi Terrainen, déi am Perimeter sinn, nach ëmmer méi héich an do auto, duerch den, ass dann automatesch Wäerten dann do d'Präisser klammen? Dofir et ass et, mir solle keng Zersiedlung vun eiser Landschaft maachen, mee mir sollen awer do op deene Plazen, an där kenne mer alleguerten an eise Gemengen, wou mer eis froen, firwat kann hei net gebaut ginn, do soll ee sech wierklech d'Fro stellen, do wou et Sënn mécht, solle mer dat och kënne maachen. Ech mengen, deen Débat, dee mer awer och mussen hunn, wa mer vu Propriétéit schwätzen, dat ass, wa mer d'Densification, d'Prozeduren schwätzen, ech mengen, dat wësst Der alleguer, dass mir dat mat ënnerstëtzen, mee d'Fro vun der Form vun der Propriétéit, D'Form vun der Propriétéit wierklech déi muss sinn, déi mer klassesch kannt hunn, wou s de sees, ech si Propriétaire vun deem Haus, an deem ech wunnen, oder respektiv, dass mer nei Formen eis do kënne virstellen, lo gëtt d'Location à vendre ugeschwat. Bon, also Dir wësst, dass ech kee Fan vum Bail emphytéotique sinn, wéi en haut praktizéiert gëtt, well et keng Propriétéit ass. Mee et kéint ee sech och aner Forme virstellen, wou een d'Leit incitéiert, Trotzdem Bailleur ze sinn, Eechen an Zurich, dat heescht Eechen, Zurich eng Propriété immobilière ze hunn, kéint een sech och virstellen, dass d'Tokenisatioun géif agefouert ginn, also eng aner Form vum Accès progressif à la propriété. Dat si Saachen, iwwer déi ee kéint nodenken. Et wär do interessant, vläicht Är Visiounen eng Kéier dozou oder Är Vuen dozou ze héieren. Also ech menge ganz kloer, datt mer, eist Zil soll sinn, datt d'Leit sech kënnen eppes leeschten. Mee mir sinn eis awer duerchaus bewosst, datt dat net ëmmer esou einfach ass, notamment de Mietkauf. Do hu mer och eng Proposition de loi scho gemaach gehat, fir ebe justement de Leit ze erlaben, duerch hire Loyer schonn en Deel am Fong geholl vun der Proprietéit dann ofzebezuelen. De Bail emphytéotique ass vläicht keng ideal Léisung, dat ass richteg, mee op déi aner Manéier erlaabt et eis awer, de Foncier am Fong erauszehuelen, well wat mir wësse jo, datt dat, wat dat deierst am Fong ass à l'heure actuelle, dat ass den Terrain, an doduerjer erlabe mer deen Effet vum Foncier natierlech ze reduzéieren. Mir mussen eis awer bewosst sinn, datt d'Leit och an deem Sënn herno manner Plus-value maachen an datt se wëssen, wat d'Konditioune vun der Stee sinn, dat ass evident.
Also de Mietkauf hunn och mir am Programm. Wat mir och nach dran hunn, ass d'Rente viagère, wou dann eeler Leit kënnen zu engem virdeelhafte Präis hir Wunneng verkafen, awer kënnen dann och nach gläichzäiteg dra wunne bleiwe bis zu hirem Liewensenn a kréien dann während där Zäit kréie se dann och nach eng Rent oder Loyer ausbezuelt. Voilà. Bon, dat ass natierlech dann ëmmer e bëssen eng spekulativ Saach, mee dat, voilà, si vill verschidde Pisten, déi eis hëllefen, de Problem ze léisen. Fir déi nächst Fro anzeleeden, et ass eng ganz kuerz Fro, wou Der kënnt mat Jo oder Nee äntweren. Am Fong hutt Dir et schonn ugeschwat, geet ëm den Accord tacite. Sidd Dir d'accord fir en Accord tacite bei de Verwaltungen anzeféieren, dat heescht huet eng Verwaltung no enger Frist vun dräi Méint keng Äntwert ginn op eng Ufro oder reagéiert, dann gëllt dat als stëllschweigenden Accord. Sidd Der dofir domadder averstanen, jo oder nee? Dir kënnt dat elo op Är Karte schreiwen, déi Der virun Iech hutt.
Däerf mer och erklären. An Dir dierft och erklären.
Okay. Also elo muss einfach just en Nee, quitte datt mer der Meenung sinn, datt een d'Prozeduren all eng Kéier muss e Screening man an accéléréieren. Mee un sech ass eng Prozedur ëmmer do fir iergendwei engem seng Rechter ze schützen. An dowéinst mengen ech, kann een net einfach pauschal soen, Accord ass all Kéiers. Par conter kann een zum Beispill och dovun ausgoen, wann eng Gemeng zum Beispill eng Demande mécht, datt dat schonn eng aner Saach ass, ass awer op Pouvoirs publics, datt een dat méi nuancéiert gesäit. Datt also net en definitiven Nee, mee datt éischter, datt een awer ëmmer muss d'Balance treffen tëscht wéi eng Intérêtë sinn en jeu a wat wëlle mer, wéi wëlle mer virukommen. D'Prozedure si jo elo schonn e bëssen acceleréiert ginn an och doduerch, datt eng ganz Partie Gemengen hir nei PAGen hunn, sinn och eng ganz Partie Saachen, déi elo kënne méi séier goen. Nach si mer net do, wou mer alleguerte wëllen hikommen. Et dauert nach effektiv ëmmer ze laang an dofir hu mir déi eng oder aner Propos och an de Programm geholl, nämlech déi zum Beispill, datt eng Partie Virétuden op verschiddenen Terrainen einfach schonn am Viraus sollte gemeet ginn, Firwat waarde bis decidéiert gëtt fir en ze exploitéieren den Terrain an da beemol gëtt ugefaangen, elo kucke mer nach wéi eng Villercher hei wunnen an alleguerten déi Etüden, wéi no si mer beim Waasser, déi Saache wësse mer haut. Mir kënnen haut eng ganz Partie Virëtüde maachen an doduerch ganz vill Zäit spueren an da mengen ech och, dass eis hei mol enker wäert d'Digitaliséierung an d'Kaarte spillen, dass d'Digitaliséierung eis wäert hëllefen an Zukunft iwwerhaapt an eiser Verwaltung verschidde Saache méi séier ze maachen. Dofir sinn ech net der Meenung, dass mer sollten en Accord tacite einfach esou ginn. Ech halen dat esouguer éischter fir geféierlech, well dat wär jo e Prezedenzfall fir déi ganz Fonction publique a fir eng ganz Partie aner Saachen, wou et ëm de Leit hir Rechter geet. An dat géif ech, géif ech dofir warnen. An Dir sidd net sensibel als DP op déi doten Argumenter? Dir hutt Jo geschriwwen. Jee, also wann ech dat hei héieren, jo, dat kléngt elo, dat kléngt elo alles einfach a gutt. Iwwert d'Prozedure vereinfachen, do ass scho virun zéng, fofzéng Joer driwwer geschwat ginn, mä elo si mer nach ëmmer do, wou mer ebe sinn. Och de Jean-Claude Juncker huet och schonn de Logement zur Chefsaach erkläert. Dass et haut nach net. Voilà, dass et,
d'Prozedure sinn eben déi, déi se sinn, an dass se awer och un de Promoteure respektiv un de Proprietäre vun den Terrainen, fir déi verschidde Etüden do ze maachen. Dat heescht, dat ass guer net esou einfach fir ze soen, ma wann de Proprietär vum Terrain net interesséiert ass, den Terrain ze developpéieren, jo da ginn och déi déi Etüde net lancéiert an et ass eréischt, wann den Interessi do ass, fir eppes ze maachen, datt d'Etüde kënne lancéiert ginn. A eréischt dann ginn eben déi siwe Joer, vun deenen ech virdru geschwat hunn, un. Dofir also muss een der Realitéit an d'An kucken a voilà, do gesi mir keng aner Léisung wéi eben deen Accord tacite. An Accord tacite heescht jo net, datt et kee Refus méi ka ginn, mee voilà, d'Verwaltunge mussen sech eben esou organiséieren, datt wann wierklech e Problem ass, datt da séier eng Äntwert kënnt. Et gouf eng ganz staark Baisse bei der Aktivitéit am Bausecteur déi lescht 12 Méint. Beim Verkaf, mir hunn et virdrun héieren, vun den Appartementer, déi a Constructioun sinn, de sougenannte Vefa, gouf et e Minus vun 72,5 Prozent par rapport zum Trimester d'lescht Joer. Bei den existéierenden Appartementer gouf et e Minus vun 41,5 Prozent, bei den Haiser 42,9 Prozent. Dat sinn d'Zuele vum Observatoire de l'habitat. Meng éischt Fro geet un Iech, Här Scheuren. Wéi eng Prioritéite soll de Stat Ärer Meenung no setzen, fir d'Aktivitéitskris, déi mer hunn am Bausecteur, an de Grëff ze kréien? Ech mengen, wat ganz kloer ass, dat ass do, wou mer et am meeschte spieren, dat ass, d'Loyere ginn ëm 10 Prozent an d'Lut. Mäi Pronostic ass, se geet nächst Joer ëm 10 Prozent an d'Lut an dat Joer drop ëm 10 Prozent an d'Lut. An do si mer wierklech an der Abordabilitéit. D'Wunnrecht, dat heescht d'Leit wunne kënnen dobaussen, ass esou einfach, datt mer nach Leit kënnen unzéien. Mir sinn an enger Situatioun, wou mer eise Marché dout maachen do domadder, wou mer d'Méiglechkeete fir jonk Talenter unzezéien futti maachen. Dat heescht, mer maachen eis Wirtschaft domadder futti. Ganz kloer vun eiser Säit d'Demande, mir musse kucken, datt de Logement locatif, datt deen ugezu gëtt, datt méi gebaut gëtt, fir datt mer einfach méi Wunnengen hunn. Dat heescht, den Neibau muss konsequent ënnerstëtzt ginn, fir dat ze maachen. An dat ass keng Ënnerstëtzung an ech géif fir d'Promoteuren, dat ass eng Ënnerstëtzung fir de Secteur, an wéi enger Form een dat mécht, op jidde Fall net an deem ee Piddel da 60, fir 60 Milliounen Wunnenge kafe geet. Dat ass net, dat geet net duer. Mee wa mer vun deene 4 Milliarden, déi d'Résidenten op d'Konte leeë ginn zu Lëtzebuerg, dat sinn déi Chifferen, déi mer brauchen, fir do de Secteur unzedréinen, da géif et zum Beispill an déi Richtung goen, fir den Amortissement accéléré mat anzeféieren, fir d'TVA an iergend enger Form ze reduzéieren fir den Investisseur, wat een eben elo europäesch duerchkritt, an op jidde Fall emol d'Confiance an de Marché erëm zréckzebréngen. Ech mengen, si ass jo politesch entzunn ginn, da soll se och villäicht politesch erëm zréckbruecht ginn. An ech mengen, dat ass elo dat, wat mir einfach erwaarden, datt een net schlecht Messagen era geet. Mam Bail à loyer war esou e Beispill, e Gesetz wat vu viran Doud an Tirang luch, wat einfach méintelaang geschleeft ginn ass a wat d'Leit dobausse geckeg gemaach huet. Dat huet all Bailleur, all Mënsch dee wollt investéieren huet eis gefrot, wat geschitt dann elo mat deem Gesetz? En fin de compte ass et net gestëmmt ginn, mee et huet eis einfach e Joer elo kascht, datt mir e Gesetz gestëmmt hunn, wat e Mort-né war. Dat wär elo dat wat misst kommen, also konsequent kucken, datt mer dat ugekuerbelt kréien. Här Cruchten, wou giff Dir den Hiewel usetzen, fir déi schwiereg Situatioun am Immobilien a Bausecteur wierklech an de Grëff ze kréien? Ech hunn eng Partie Saache scho virdru genannt, dass mer de Leit an och d'Banken, dass mer de Leit sollen hëllefen, andeems mer och d'Banken an hir Verantwortung huelen. Ech wëll nach eng Kéier drun erënnern, dass mer 2008 ware mer alleguerte solidaresch an der Banken an der Finanzkris. Do hu mer alleguerte de Banke gehollef a vläit ass elo den Ament komm, wou d'Banken och de Stéit erëm kënnen hëllefen. An ech muss och heiansdo soen, dass ech net wierklech verstinn, firwat d'Banken esou zécken, fir Kreditter z'accordéieren. Do muss mer dann, wéi gesot, iwwer staatlech Garantië vläit schwätzen. An da wëll ech awer och soen, dass fir elo den direkten, immédiat, déi Hëllef, déi elo direkt gebraucht gëtt, do fannen ech, mécht d'Regierung dat awer richtig, andeem se seet, da komm mir kafen déi Projeten, déi privat Projeten op, déi riskéiere lo net gebaut ze ginn an déi eis kruzial feelen. An mir wësse jo, datt de Staat net genuch Wunnraum huet selwer an dofir ass dat dach déi ideal, den ideale Moment, fir déi Projeten opzekafen. Lo ginn ech Iech Recht, datt dat, wat bis elo annoncéiert gouf, datt dat nach net duergeet. Dat muss vill, vill méi ginn. Ech wënsche mer och vill, vill méi. Ech kann Iech natierlech och soen, datt de Staat och net onbedéngt op der Place publique iwwert all seng Verhandlunge wäert diskutéieren. Dir wësst jo och, wéi dat ass an esou Situatiounen, dat mécht een zum Schluss, annoncéiert ee wat derbäi erauskomm ass. Mee ech si gudder Déng, datt mer do nach ganz vill wäerte kréien. An da wëll ech awer och nach eng Kéier drun erënnern, datt mer den Amortissement accéléré net ofgeschaf hunn, mee mir hunn den Amortissement accéléré, reduzéiert op nach eng Wunneng nieft der Eegewunneng, well mer scho wëllen, dass d'Leit, déi sech vläicht iergendswann eng Kéier eng zweet Wunneng kafen, fir déi kënnen ze verlounen a sech doduerch en Nieweverdingscht erschaffen. Dat wëlle mer och weider encouragéieren. Mee et mussen awer ophalen, déi ëmmer méi, ëmmer méi Leit, ëmmer déi grouss Gruppen, déi ganz vill Haiser verlounen, déi och nach dauernd steierlech ze subventionéieren.
Här Linster, wéi gesitt Dir dat? Wat wëll d'DP maache fir déi Problemer, déi mer hunn am Immobilien an och Bausecteur elo an de Grëff ze kréien? Also den Här Cruchten huet elo d'Zënssituatioun ugeschwat. Déi ass natierlech extrem schlecht aus der Vue vum Keefer de Moment. Mee dat ass awer en europäesche Problem, well eeben den europäeschen Zënssaz esou héich ass. Jo, do si mer derbäi, fir ze soen, dass och de Stat da muss ebe Garant sinn. Mee vue déi héich Präisser plus dann déi héich Zënssituatioun ass et ebe ganz schwéier an d'Banken, mir wëlle jo keng Situatioun kréien, wéi mer an Amerika haten Enn den Nullerjoren, wou och ganz vill op Pump kaf ginn ass an d'Leit herno hir Prêten net méi konnten zréckbezuelen. Dat heescht, d'Banke musse schonn mat deem néidege Seriö dat do maachen. Déi 200 Wunnengen, déi elo kaf goufen an de leschte Méint, dat ass, dat ass den richtegen éischte Schrëtt, mee do muss, do ginn ech dem Här Scheuren ganz Recht, dat ass eng Drëps op de waarme Steen, do muss nach vill, vill méi kommen. Dofir wëlle mir och de Pensiounsfong aspanen, dass, deen huet jo immens vill Suen, déi e verwalt an déi e jo och soll mat enger Rendite verwalten, dass dee méi an den, oder dee war emol an de Lëtzebuerger Immobiliëmarché investéiert. An da wëlle mer och e Biergerfong opsetzen. Bon, et ass scho gesot ginn, vill Leit kënnen leider deen éischte Schrëtt net méi maachen. Mat deem Biergerfong kéinten d'Leit dann awer an den Immobilier investéieren, quitte datt dat elo net onbedéngt hiren eegene Steen ass, wou se dra wunnen, mee awer dann trotzdem kënne se da vun där Rendite profitéieren. déi, an esou éierlech musse mer sinn, och an den nächste Jore wäerten d'Immobiliëpräisser nees unzéien, do brauche mer eis guer näischt virzemaachen. An dann, iwwer d'Prozeduren hu mer scho vill geschwat, mir mussen och un eis Reglementer goen am Sënn vu mir musse kucken, méi dat ze bauen, wat de Marché brauch. Mir hunn immens vill Single-Haushalter, mir bauen awer haaptsächlech fir Famillje mat zwee Kanner, well dat ass dat, wat d'Gemenge gären hätten, well déi Leit brénge Liewen an d'Duerf. Mee do bleift awer da guer näischt méi iwwreg fir Koppelen ouni Kanner oder eben Single-Haushalter. An do muss d'Politik och. Dee Modell onbedéngt iwwerdenken.
Madame Margue, sidd Der averstane mat deem, wat elo hei gesot gëtt? Huet d'Koalitioun dat bis elo richteg gemaach? A wat géift Dir als csv änneren, fir déi Problemer, déi mer hunn am Immobilien an och virun allem Bausecteur am Moment an de Grëff ze kréien? Also ech wëll emol ufänken, andeems ech soen, Et ass sécher eng europäesch Situatioun, an där mer sinn. Mir sinn net eleng an där Situatioun, mee mir hunn awer och zu Lëtzebuerg eng Rei Entscheedunge getraff, déi dozou bäidroen, datt mer an där Situatioun sinn, wou mer sinn, respektiv datt d'Situatioun net besser ass. Éischtens ass et dës Regierung, déi d'TVA vun 3 Prozent op 17 Prozent gesat huet, wat d'Zweetwunnengen och ugeet, wou mer elo dann eben déi Diskussioun hunn, awifern mer kënnen dorobber zréckkommen. Och, wéi gesot, déi Amendementer, déi proposéiert gi si vum Här Kox fir d'Bail à loyersgesetz, mengen ech, déi hunn de Marché carrément lahmgeluecht, well do wierklech eng ganz grouss Onsécherheet entstanen ass. Dat emol dozou. Elo muss mer natierlech kucken, wéi gi mer mat där Situatioun ëm, an där mer elo sinn. An do ass fir eis ganz kloer, datt mer mussen e steierleche Kader schafen, deen avantagéis ass, fir Leit einfach erëm dozou ze motivéieren, ze investéieren och an de Steen, fir datt mer méi Logement kréien, och notamment Zweetwunnengen, déi da verlount ginn. Dat kënnen mer zum Beispill maachen, andeems mer d'TVA erofsetzen, dans la mesure du possible, fir eeben erëm, an et ass notamment, wann et ëm soziale Wunnengsbau geet, an et ass och d'Fro, ob ee vläicht, muss ee vläicht keng 3 Prozent hunn, mee datt een en Zwëschentour hëlt. En tout cas ass fir eis ganz kloer, datt mer mussen steierlech op de Wee goen, fir einfach erëm en Incentive ze schafen, fir datt d'Leit kafen. Dat soll en temporären Incentive sinn, dat ass kloer. Et geet net drëm, erëm eng Situatioun ze schafen, wéi mer se vläicht viru fënnef, zéng Joer haten, wou et einfach ze vill attraktiv war, vläicht an de Logement ze investéieren. Mee am Moment brauche, muss mer einfach géigesteieren. Mir hunn och am Programm stoen, datt ee erëm vun der reduzéierter Steiersätz profitéiere ka wann ee verkeeft innerhalb vun engem Joer, einfach fir datt erëm Terrainen op de Marché kommen. Dat ass mengen ech am Moment eppes ganz Wichteges. Dernieft sinn natierlech och déi Saachen, déi ech virdrun ernimmt hat, wéi de bëllegen Akt eropsetzen, wéi och d'Ofsetzbarkeet vun den Zënsen an d'Lut setzen, absolut Saachen, déi dozou bäidroe kënnen, datt d'Leit sech erëm méi motivéiert spieren ze kafen. Där kuckt hunn.
Ech wollt just nach eng Remark maachen, dat ass beim Amortissement accéléré an bei der TVA. Mir hunn emol déi Propos och scho gemaach, dass een dann en Deckel géif op säi Loyer kréien. Dat kéinte mer jo alles kontrolléieren après coup, well jiddereen seng Steiererklärung mécht. Firwat net einfach soen, mir maachen dat mat engem Deckel? Dann hätte mer op jiddwer Fall déi Wunnenge geschaf an dann hätte mer en plus nach Logement abordable locatif fir vill Leit geschafen. wa mer an déi dote Richtung géife goen, well mer mussen elo einfach aus där Kris eraus. Dat heescht, mir mussen elo kucken, datt mer séier Mesurë maachen, déi wa méiglech vu gréisstméiglech gedroe ginn an hëllefen, datt deen Wunnengsmaart erëm ugekuerbelt gëtt. Vläicht just ee Wuert, wann ech däerf. Also ech si jo och bereet, mat steierleche Moosnamen och den Investisseur iergendswéi ze incitéieren. Mee mir hunn an der Vergaangenheet vill ze dacks gesinn, dass déi do Suen, déi mer do, op déi mer do verzichten oder déi mer dofir ausginn hunn, déi sinn net do ukomm, wou mer wollten. Déi si leider net herno beim Endclient, beim Keefer vum Haus ukomm. An dat ass awer eng Léier, déi mer hu missten zéien aus deene leschte Joren. Dofir, ech si gäre bereet, iwwer verschidde Modellen ze schwätzen. Dir sot jo, da kéint Dir jo eventuell e Plaffong aféiere fir de Locataire. Dat schéngt mer eng interessant Pist ze sinn, un där een enke ka schaffen. Vläicht falen eis och nach aner Saachen an. Mee wa mer esou Steier. ech soen elo, Steierkaddoe maache fir den Investisseur, da musse mer och iergendswéi sécherstellen, datt dat bei de Leit, déi herno kafen oder dra loune ginn, datt déi och wierklech eppes dovunner hunn.
Ech mengen, ee Beispill, wat een och nach kéint soen an deem Kontext, ass och d'Gestion locative sociale nach ausweiden, datt och de privat Leit kënnen dovunner méi Gebrauch maachen. Am Moment geet dat jo just fir verschidden Associatiounen, déi kënnen dovunner Profitéieren, an do ass d'Idee jo och ze soen, mir froe manner Loyer an doduerjer musse mer och manner Steiere bezuelen. Dat ass zum Beispill eng Pist, déi mir dann och am Programm hunn. Jo, mir proposéieren, dass dat komplett steierfräi gëtt.
Domat si mer elo bei der drëtter Fro ukomm iwwert de Partenariat privé-public. Meng éischt Fro wär un den Här Scheuren, Wéi wëllt Dir als Chambre immobilière mam Stat gären Zesummeschaffen, well dat ass jo eppes, wat Der reegelméisseg fuerdert. Wéi gesäit da lo fir Iech deen ideale private public partnership aus? Mä dat gi mer léichen, dass doranner bestoen, dass mer géigesäiteg Vertrauen hätten, dat, wat mir feststellen, dat ass, dass de Privatsecteur, dat huet een heiansdo d'Impressioun zu Lëtzebuerg, dat wär ee Kees, dee mécht duerch d'Duerf dreiwen. An et ass een déi ganz Zäit mam Fanger, entweder ass et de Promoteur oder dann ass et erëm de Propriétaire, op dee mir mam Fanger weisen. Dat sinn alles Saachen, déi eis null weiderbréngen. A mir sinn einfach der Meenung, mir sollen eis elo emol zesummerappen an ophalen, den een op deen aneren ze weisen, a mir solle kucken, dass mer zesummen un engem Strang zéien, well de Problem ass riseg. Dat hu mer jo virdru vum Här Ruben héieren. De Problem ass riseg a mir mussen kucken, dass mer dohinner goen. Dat heescht, wéi gesäit dat optimal aus? Majo, dass mer deen Dësch, vun deem mer scho laang schwätzen, wou ech och a ville Parteiprogrammer elo gesinn hu mat vill Interesse, deen Dësch mat der Privatwirtschaft zesummen, wou ee sech zesummesetzt mat allen Acteuren, déi do dra sinn. An deen Dësch schwätze ech net vun enger Assise, wou mir ausgeluede ginn, fir wann et ëm de Logement abordable geet. Dat ass en Dësch, wou een offen iwwer alles ka schwätzen. Dat ass dat, wou ech mengen, wat am Ament am wichtegsten ass, dass mer emol dohinner kommen an et fäerdeg bréngen, eis an d'Aen ze kucken an ophalen, een deem aneren do Saachen z'ënnerstellen an einfach kucken, dass mer an engem gudde Vertrauensverhältnis zesummen ze schaffen. Wat ech awer elo, wat ech awer mengen, wat ganz wichtig ass, dat ass, dass een dat eng Kéier muss gesot hunn, dat ass, wa mir schwätze vun der Privatwirtschaft, da schwätze mir net vun de private Baufirmen, déi schaffe souwisou fir de Stat a fir. Mir schwätzen hei ganz kloer, wa mer dat Wuert Promoteur net wëllen, da nenne mer et en Développeur, dat ass nämlech dat, wat déi Leit maachen. En Développeur, dat ass e ganz wichtigent Element an eisem Prozess fir ze entwéckelen. Dat heescht, dat sinn déi Leit, déi sech domadder beschäftegen, wa se eng gring Wiss gesinn, fir ze soen, ok, elo investéiere mer an déi gring Wiss, dat heescht, mir kafe se, mir ënnerschreiwen e Compromis, fir ze kafen, an dann koordinéiere mir déi ganz Aarbechte fir, fir dass mer do Geneemegunge kréien. Dat heescht, dat ass déi ganz Ekippen, déi mir do hunn. Dat si keng Bauekippen, dat sinn och keng Bauiwwerwaachungsekippen, mee dat si Leit, déi einfach Prozedure weiderdreiwen, dat an eisem Interesse ass, dass et, dass et weidergeet, dat heescht, dat si Leit, déi de Kontakt sichen zur Politik, fir Entscheedungen kënnen ze kréien. Dat sinn och Leit, déi investéiert hunn a kënnen Entscheedungen direkt sur le moment huelen, net musse laang zréckgräifen an doduerjer einfach méi schnell kënne weidermaachen. Dat heescht, dat ass dat, wou mir dem Développeur seng Missioun gesinn, wou en och dem Stat kann hëllefen, seng Terrainen, op deenen e lo momentan sëtzt an hei deelweis ganz laang sëtzt, fir déi kënnen ze entwéckelen. An dat Zweet ass och, ass, d'Finanzéierung. Dat heescht, och an der Finanzéierung ginn et innovativ Modeller. An ech mengen, dass déi innovativ Modeller vun der Finanzéierung éischter aus der Privatwirtschaft kommen an aus der Welt vun de Promoteuren. An do hu mer am Moment, gesi mer jo schonn, nei Modeller op eis zoukommen.
Madamm Margue, wéi bei der csv, wéi kënnt Dir Iech virstellen, wéi soll déi Zesummenaarbecht tëschent dem öffentlechen an dem privaten Secteur funktionéieren. Also ech hat jo virdu schonn d'Geleegenheet e bëssen och d'Positioun vun der csv z'erklären op deem Domän. Fir eis ass et awer och vläicht enk als Message ganz kloer, datt mer de Privatsecteur brauchen, well mer einfach als ëffentlech Hand net an der Lag sinn déi Wunnengen ze bauen, déi de Marché brauch. Dowéinst musse mer deen ënnerstëtzen. A fir eis ass evident, datt e Promoteur eng Aarbecht mécht, déi wäertvoll ass, well een einfach, et muss een déi Aarbecht an d'Grëff hunn, et muss een och d'Fongen zesumme kréien, fir esou e Projet, dat si jo awer keng kleng Projeten, op de Wee ze bréngen. Dat. Méi konkret, well Dir hutt dat jo virdru scho gesot. Voilà, konkret ass absolut kloer, datt mer géife gären Einfach, datt d'Aide à la pierre eben och ausweiden op de private Promoteur, dat ass déi Proposition de loi, déi mer gemaach hunn. GLS ausweiden op de private Promoteur, dat ass och eng Proposition de loi, déi mer scho gemaach hunn. Ech mengen, et kann een och driwwer leeën, vläicht och mat Employeuren zesummen ze schaffen, fir ze kucken, datt si, well dat ass ee Problem, dee mir och ganz vill matkréien, ass, datt d'Leit einfach, datt d'Entreprisë gären Leit unzéie fir op Lëtzebuerg schaffen ze kommen, mee datt se einfach dee Problem hunn, datt d'Loyere sou deier sinn, datt et net attraktiv ass. Dat heescht. De Logement ass net nëmmen e soziale Problem, mee entretemps och e Problem vun Attraktivitéit. An dowéinst ass eis Propos zum Beispill och do Modeller auszeschaffen, fir datt Employeuren kënne wierklech fir hir Aarbechter och an hir Salariéë Wunnenge bauen.
Här Cruchten, wéi, wat gesitt Dir vir? Ech mengen, Logementsdësch, dat steet bei Eech am Programm dran. Jo, den Här Scheuren huet d'Chance, en ass haut hei mat dräi verstännege Parteien, déi alleguerten der Meenung sinn, dass et ouni de Privatsecteur iwwerhaapt net geet. An enger Partie vu Forme musse mer och eng besser Kollaboratioun ustriewen tëschent der ëffentlecher Hand an dem Privaten. D'Beispill fannen ech och ganz treffend, wat d'Madame Margue gesot huet, also dee kéint jo emol e legale Kader schafen, fir dass Entreprisen, déi gewëllt sinn, fir hir eege Mataarbechter Wunneng, Wunnraum ze schafen, dass mer dee géife schafen, ouni dass mer eng nei Ofhängegkeet vum Salarié vis-à-vis vum Patron schafen. An ech mengen, do si ganz vill Saache méiglech, och aner Ideeën, déi schonn developpéiert goufen. Awer zeréck op déi, dat ass och fir mech d'Haaptfuerderung, déi mir an eisem Programm hunn, an ech weess, si ass net konkret, mee dat ass d'Geschicht vum Logementsdësch. Wa mol hei zu Lëtzebuerg alleguerten déi Concernéiert op Aenhéicht matenee kéinten diskutéieren, mat zouenen Dieren, an dono erauskommen a soen, hei do, mir konnten eis op eng ganz Partie Saachen eenegen an dat do setze mer och elo ëm, dat ass jo am Fong bis elo zu Lëtzebuerg ëmmer de Wee geweecht, wa mer aus Problemer wollten erauskommen, dass déi Concernéiert sech, dat hu mer bei den Tripartitsgespréicher tëscht Gewerkschaften an dem Patronat an a sou ville Formen hu mer dat ëmmer, dass, wa mer Problemer hunn, setzen déi Concernéiert sech un den Dësch, se diskutéieren a se probéiere gemeinsam Weeër ze fannen. An ech sinn och een, deen dorunner gleeft. An dofir ass fir mech och déi Fuerderung vum Logementsdësch net iergendseng Lo schafe mer erëm en Debatteklippchen, mee dat ass eng konkret a vläit déi wichtegst Moossnam, déi mir an eisem Programm hunn.
Här Linster, wéi gesäit dee Partenariat fir Iech aus oder wéi kéint en ausgesinn? Also, ech ënnerschreiwen dat och, dass dass net fir mam Fanger op de Promoteur ze weisen, well ouni de Privatsecteur geet et net. Ech mengen, do si mer eis all eens, eben och d'Promoteuren, de Privatsecteur muss kënnen vun Aidë profitéieren, wann en abordabele Wunnraum schaaft. An dann, wat mir eis och kënne virstellen, ass, dass mer laangfristeg, dass de Stat laangfristeg Wunnenge lount. Dat heescht, privat Hand baut déi Wunnengen, déi Residencen op, hält se och, verkeeft se net, an dass de Stat, dee se dann eebe lount an dann eebe sous-louéiert un Leit, déi eebe eligibel fir esou Wunnenge sinn. De Logementsdësch, je veux bien, mee dat ass, et leie jo ganz vill Léisungen awer schonn um Dësch haut schonn, déi mer wëssen. Dir sidd kee Frënd vun zouenen Dieren? Mir sinn net onbedéngt e Feind vun zouenen Dieren, mee mir hunn eng ganz Partie Léisungen, déi um Dësch leien, an do brauch et de politesche Courage, fir déi ëmzesetzen. Mat politeschem Courage mengen ech, dass de Stat an de vergaangene Joren a Jorzéngten, De grousse Gewënner vun dëser Logementskris ass duerch ebe Plus-value, TVA, jo elo Ofschafe vum Amortissement accéléré an esou weider an esou fort. De Staat verdéngt immens vill Suen duerch d'Logementskris an do muss ee sech dann als Politik bewosst sinn, okay, wa mer déi Logementskris wëlle léisen, jo dann muss de Staat och prett sinn, Op eng Partie Suen ze verzichten a soss, soss geet et net. An dat ass eng Décisioun, déi muss d'Politik huelen. An dat ass net e Logementsdësch, deen, deen déi Décisioun fir d'Politik wäert huelen. Nee, dat ass ganz richteg. Also dat muss een och éierlech soen. De Stat huet iwwer Joren och dovunner profitéiert, datt d'Präisser an d'Lut gaang sinn, well en eeben notamment iwwer den Enregistrement, iwwer d'TVA Sue erakrut, déi e benotze konnt, fir eng ganz Rei Mesuren ze finanzéieren. Dat muss een och kloer soen. Also et ass och eng Responsabilitéit an déi Sue sinn net an de Logement zréckgefloss. Dat muss een och soen. Ech mengen, wa mer schwätzen, datt mer 2017 40 Milliounen investéiert hunn, ech mengen, da si mer loin vun deene Montanten, déi de Stat erakrut iwwert deen dote Wee. Elo komme mer nees bei eng ganz kuerz Fro, Jo oder Nee. Géift Dir et ënnerstëtzen, wann Lëtzebuerg eng gesetzlech reglementéiert Chambre immobilière hätt mat Kontrollmissioun? Jo oder Nee? Da fänke mer mat Iech un, Madamm Marcon. Also, Dir hat Är Fro jo och am Questionnaire gestallt. A fir eis ass dat a priori e Wee, op dee mer kënne goen, wann de Secteur dat wëll. Dat ass näischt, wat mer géinge mat der Briecheisen derduerch. Par conter mengen ech, datt eng ganz Rei Virdeeler huet. Ech mengen, Dir hutt aner Professions réglementéeën, Dir hutt d'Dokteren, Dir hutt d'Affekoten. An dat erlaabt einfach, E gewëssen, och no bausse mengen ech, wär dat eng gutt Saach, well doduerch, a wann eng Kéier intern eppes net klappt, da kann een einfach bei den Ordre goe fir ze soen, hei deen doten Agent immobilier, dee mécht wierklech Saachen, déi net ginn, an dat schuet eis alleguerten als Professioun. An dann huet een natierlech och e Pouvoir disciplinaire, sou datt mer scho mengen, datt dat kéint eppes, wann de Secteur wéilt op dee Wee goen, datt dat duerchaus eppes wär, wat mer kéinten ënnerstëtzen. Ech muss lech soen, ech mech ganz schwéier di mat där Fro. An datt ech grad esou gäre vläit Jo a vläit Nee geäntwert hätt. Mee ech hunn Nee geäntwert, well ech awer mengen, datt mer schonn eng ganz Partie där Institutiounen hunn, Beruffskummeren, déi och am Gesetz, am Prozess, wou Gesetzer entstinn, och consultéiert ginn an hir Roll z'erfëllen hunn, wou ech och mengen, datt och den Immobiliësecteur gutt vertrueden ass. An dofir sinn ech der Meenung, datt et eigentlech keng Prioritéit wär, fir deen elo do erauszehuelen an deem eng extra, eng extra Vocatioun ze ginn. Ech loosse mech awer vläit an Zukunft nach gären iwwerrieden dozou.
Här Linster, wéi gesitt Dir dat als DP? Ech schléisse mech dem Här Cruchten un. Ech äntweren zwar mat Jo. Ech hat awer och am Ufank Nee geschriwwen. Dat doten ass eng komplizéiert Fro. Et, wéi soll ech soen, wann dat dote géif hëllefen de Logementsproblem Ze léisen ass e grousst Wuert, mee an déi richteg Richtung ze dreiwen, da verschléisse mer eis deem net. Mee, wéi soll ech soen, et däerf awer och keen Abus sinn. Dat heescht, déi Chambre, déi muss schonn am Interêt vun der Gesellschaft soll dat da scho sinn an net am Interêt eleng vum Privatsecteur. Et soll eng Facilitatioun sinn. Awer net eng Lobby, wa mer et mol esou nennen dierfen, oder? Firwat déi Idee? Firwat déi Idee iwwerhaapt gebuer ass, dat heescht, mir sinn eigentlech der Meenung, dass haut dat, wat ugebuede gëtt oder wat gefrot gëtt, fir an de Métier kënnen ze kommen, notamment fir Agent immobilier kënnen ze gi fir kënnen Promoteur ze ginn, dass dat net duergeet, dass déi Lat einfach misst méi héich gi schonn alleng un der Formation. Mir hunn net fir näischt eng Académie de l'immobilière gegrënnt. well mer der Meenung sinn, dass dat eis hëlleft, fir den Niveau mat der Zäit an d'Lut ze bréngen an deem Secteur. An dat Zweet, wat eis awer extrem stéiert, dat ass, dass mer feststellen, dass de Stat eis selwer de Problem schaaft, wann en eis 1.000 nei Acteuren all Joers op de Marché geit, wou mer der schonn, wou mer der 1.000 hunn, déi schaffen, dat heescht, wou een einfach emol eis. D'Populatioun vun de Leit, déi dee Metier exerzéieren, verduebelt all Joers, doduerjer datt den Accès vill ze vill einfach gemaach ginn ass. An da gëtt op där aner Säit, stelle mer da fest, datt mer eis dran opreegen, datt Leit, datt schlecht geschafft gëtt dobaussen, datt e Kampf ëm d'Mandater ass, fir d'Mandater ze kréien, d'Präisser eropgejubelt ginn. Dat sinn awer alles Konsequenzen dovunner, datt mer eng komesch Situatioun an der Konkurrenz hunn. An dofir war eis Vue, ass et net Wa mer elo wierklech iwwer Logement, wat en essentielle Produit ass, soll een do net kucken, dass een déi Kontrolle méi institutionaliséiert kritt? Well eise Code de déontologie, dee viséiert nu mol eis Memberen, do hu mer am meeschte Sanktiouneméiglechkeeten. Fir déi aner, déi kënne mer denoncéieren beim Mëttelstandsministère an eppes ass, mee méi kënne mer eigentlech do net maachen. Mee dat dofir eigentlech eis Fro, fir ze soen, Sidd der net der Meenung, dass, wa mer e bësse méi kontrolléiert an déi Métieren do eraginn, ob Dir dat elo maacht oder mir dat maachen, dat ass net, dass net eng Lobbyingfuerderung, dat ass och net fir ze soen, mär wëllen elo net, dass een dierf eran, mär soe just einfach, wa mer feststellen, dass déi ze vill Fräizügegkeet an der Autorisatiounen, dass dat zu verschidde, zu verschidde Problemer um Marché féiert, dass een da soll soen, okay, wann dat de Problem ass, dass elo wann zéng Agencë bei engem laanschtkommen, de Präis alt Joers 50.000 Euro méi deier annoncéiert gëtt, wat dem Vendeur näischt bréngt, wat dem Marché näischt bréngt, wat kengem eppes bréngt, wat een einfach gären hätt, dass do soll eng sérieux Evaluatioun gemaach ginn a sérieux Enquêté gemaach ginn. An dat ass eben dat, wat mer mengen, wat muss geschéien a wat ee sech soll iwwerleeën, Wéi kann een dat maachen? Mat Chambre officielle, also mat Ordre officiel oder net? Also, pardon, wann ech kann, ech sinn absolut d'accord, dass mer d'Beruffer do och musse reglementéieren a encadréieren. An do hutt Der ganz Recht. Ech hat et bezunn op wierklech op de gesetzgeberesche Prozess. An dat war och dofir, firwat ech Nee gesot hunn.
Dat ass éischter wéi eng Profession libérale, wéi aner Professions libérallen, wou jo och e gewësse Sënn mécht. Wat e Problem ass, dass déi Situatioun, déi mer déi lescht Joren haten, immens vill och onserieux Acteuren op den Terrain bruecht huet. Bon, déi elo, wéi datt de Maart méi schlecht ass, sinn jo schonn eng ganz Partie faillite gaang. Mee dat muss een effektiv an Zukunft évitéieren, an dass ee Zu enger grousser Majoritéit seriö Acteuren huet, déi am Immobiliësecteur agéieren. Dat ass definitiv am Interêt vum Stat a vun der Gesellschaft a vun eis alleguerten. Dann hunn ech nach eng kuerz Fro, wou Der musst eng Zuel op Äre Pabeier schreiwen. Wéi vill Wunnenge missten an den nächste fënnef Joer gebaut ginn, fir datt Dir kënnt soen, et ass eng Réussite? Am Ganzen? Am Ganzen, jo. Ech hat jo virdrun gesot, datt am Fong de Statec, dem Statec no missten pro Joer 7.000 Wunnenge gebaut ginn, fir datt mer genuch Wunnengen um Marché hätten. An der Reegel ginn. ëm déi 3.500, 600 gebaut am Moment. Am Moment geet et natierlech elo liicht erof dës Joer. Dat heesch, wéi eng Zuel missten da gebaut ginn iwwer déi nächst fënnef Joer? Jo, déi sinn iech. Siewenhonnert. 5.000 gëtt houer drëscht aus. Dofir elo do meng allerlescht Fro ass. Wat ass Är éischt Ziel, Är éischt Prioritéit, wann Dir an der nächster Regierung sidd? Da convoquéiere mir de Logementsdësch, well ech mengen, dass et wierklech, ech hunn et virdrun probéiert ze erklären, dass wierklech wichteg, dass sech déi Concernéiert alleguerten échangéieren. An dorauser, do kënnen mer och eng ganz Partie vun deenen dringende Froe klären, déi am Moment nach op sinn. Mir hunn elo e puermol hei schonn d'Bail à loyers-Gesetz ugeschwat. Dat huet sécher keen zefridde gestallt, weder de Locataire nach de Propriétaire oder den Investisseur. Do ass nach Verbesserungspotenzial. Dat kéint een op engem Logementsdësch op Aenhéicht matenaner diskutéieren, grad esou wéi eng ganz Partie aner Proposen, déi haut am Raum stungen. Et ass richteg, et si vill Ideeën am Raum, mee et geet och drëms, dass mer eis enker zesummen, alleguerten déi Concernéiert, eens ginn, a wéi eng Richtung gi mer, an dass et net dauernd geet, dass deem do seng Schold an dass deem do seng Schold, well hei oder well do. De Staat ass ze lues, de Privaten ass ze giereg an d'Bank ass ze knéckeg. Mir kënnen dat ëmmer erëm widderhuelen, mee dat bréngt eis alles net weider. Här Linster, wat ass d'Prioritéit vun der DP, wann Dir an der nächster Regierung wäert? Wann d'DP der nächster Regierung ugehéiert, da wäerte mir e super Logementsministère schafen, wou mer dann och e Logementsminister hunn, deen deen Numm och verdéngt, deen och déi néideg Kompetenzen huet, fir kënnen am Logement ze agéieren. Dat hu mer hautdesdaags leider net. Den Interreg huet ganz vill Kompetenzen, notamment alles wat eben de PAG, den Aménagement urbain, ugeet. Dann huet den Ëmweltministère huet eng ganz Rëtsch Kompetenzen. A voilà, doduerch datt mer eben dee vun deem Accord tacite iwwerhaapt schwätzen, gesti mer eis an, datt d'Kommunikatioun tëschent deene verschiddene Verwaltungen aktuell, net fonctionnéiert, doduerch vill Saache blockéiert sinn, laang daueren an eben och keng Décisioune geholl ginn, well fir d'éischt ebe sech ofgestëmmt muss ginn. Dofir de Super-Logementsminister, dat ass dat Éischt, wat mir als DP géifen aféieren. Dat Zweet, wat mer nach géife maachen, dat ass de Biergerfong, fir datt mer séier kënne Fonge mobiliséieren, déi mer dann an de Logement kënnen investéieren. Madame Margue, wat mécht csv, wa si an der nächster Regierung ass? Wat ass Är éischt Prioritéit am Logement? Also wat mol ganz wichteg ass, ass einfach déi jonk Leit, déi wëlle kafen, ënnerstëtzen. Dat heescht, all déi Mesuren, sief et bëllegen Akt, sief et Zënsen, déi ee kann ofsetzen, an d'Lut setzen, sief et Mietkauf, déi ganz schnell op de Wee bréngen. D'Propositions de loie sinn do, mer mussen se also just ëmsetzen. Do dernieft ass eppes, wat awer, mengen ech, ganz wichteg ass, ass och fir eis d'Prozeduren wierklech op de Leescht ze huelen. Mir hunn et gesot, et si verschidden Acteuren, et si verschidde Prozeduren an et dauert ëmmer méi laang fir e Projet ze maachen an notamment ee vun eise Solutioune läit och dodranner, datt mer d'Naturschutzgesetz eng Kéier op de Leescht huelen, well mer einfach mierken, datt mer zu kontraproduktive Situatioune kommen, well u sech, wann een en Terrain am Bauperimeter huet, huet een all Intérêt drun, datt do näischt drop wiisst, well wann eppes drop wiisst, Da muss een herno nach all méiglech Etüde maachen, kompenséieren, well dat dann souzesoen als Biotop qualifiéiert gëtt. An dat ass fir eis einfach kontraproduktiv. Mir wëllen Natur op Zäit erlaben. Et ass dach vill méi flott, wann do e puer Joer kënnen Liewen entstoen, wéi wa mer dat total onméiglech maachen. Dat ass zum Beispill ee vun den Usätz, déi mer hätten, wa mer géingen d'Naturschutzgesetz op de Leescht huelen. Jo, ech soen Iech villmools Merci, dass Der un dëser Table ronde hei deelgeholl hutt. An ech hoffen, datt mer Eech Ideeë ginn hunn an datt Der wësst, wou Der Äert Kräiz sollt maachen den aachten Oktober bäi de Wahlen. Villmools Merci fir d'Nokucken. Villmools Merci och. Merci och. Villmools Merci, jo.